Ir-Reverendu Doctor Xarlo Camilleri jirriċerka bosta personaġġi, fosthom poeti bħal Anastasju Cuschieri u Felician Bezzina. Biss, Xarlo jikteb il-poeżiji huwa stess. u s'issa ġabarhom f'pubblikazzjoni bit-titlu Tatwaġġi. F'din ir-rokna nsiru nafu l-lat aktar kreattiv ta' Charlo, permezz tal-poeżiji tiegħu.
Jien Patri Charlo, Karmelitan, twielidt fl-1975. L-iskola primarja għand is-sorijiet Franġiskani u l-iskola sekondarja mbagħad il-Kulleġġ San Elija Ma' Antipatijiet Karmelitani, sseħħibt fl-Ordni Karmelitan fl-1992. Għamilt in-novizzjat tiegħi Pisa, l-Italja, u mbagħad komplejt l-istudji hawnhekk tiegħi fil-Filosofija l-ewwel u l-Istorja tal-Arti, u mbagħad bdejt it-Teoloġija fl-Università ta' Malta, u wara l-ordinazzjoni tad-djakonat komplejt l-ispeċjalizzazzjoni fit-Teoloġija Pastorali, l-istess fl-Università ta' Malta, bil-liċenzjat, u wara s-superjuri tiegħi bagħtuni nlesti d-dottorat fil-Teoloġija Spiritwali imma wkoll f'kors speċjalizzat ta' Psikoloġija u Spiritwalità intiża għall-formazzjoni ta' dawk li jridu jidħlu fl-Ordni Karmelitan u wkoll ikomplu għas-saċerdozju, ġifieri għall-formazzjoni, għall-akkumpanjament u l-formazzjoni tagħhom. Pratikament bħalissa jiena lettur fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tat-Teoloġija ngħallem l-oqsma tat-teoloġija spiritwali, id-direzzjoni spiritwali, it-teoloġija tal-ħajja konsagrata u wkoll għal diversi snin kont ngħallem l-ispiritwalità marbuta mal-ġeneru, mat-teorija tal-ġeneru. Awtur ta' diversi kitbiet, hawn jien. Il-poeżija jiena nagħmel esperjenza tagħha li tinbet Tinbet, tinbet fil-qalb, imbagħad tesprimi ruħha fil-moħħ, fil-ħsieb, imbagħad toħroġ bil-kitba permezz tal-idejn u l-pinna fuq il-karta. Għalija hija misteru, ġifieri. Però jiena persuna li nosserva ħafna, nirrifletti ħafna u naħseb minn hemmhekk tibda x-xrara tal- tal-poeżija li tinbet fil-qalb tiegħi u fil-moħħ tiegħi li mbagħad jiena nesprimiha fil-kitba. M'hemm xejn partikulari li ngħid ara din tispirani jew din tqanqal fija l-ħsieb li nikteb poeżija. Le, tista' tkun xi ħaġa mill-iktar affarijiet sempliċi u ordinarji u li wieħed qas jagħti kasom, ġifieri jista' jkun qiegħed insuq pereżempju u Nispira ruħi b'xi ħaġa li rajt fit-triq, jew minn xi ħsieb, jew nkella nkun miexi, jew nkella nkun qed naħdem, ġifieri m'hemm xejn partikolari li ngħid din tispirani. Naħseb jiena li dak li jispirani l-iktar huwa l-fatt ir-riflessjoni u l-osservazzjoni fuq il-proċessi li jgħaddu fil-qalb tagħna u fil-ħajja tagħna, aħna u nirrelataw mar-realtà ta' madwarna, aħna u nirrelataw mal-persuni, aħna u nirrelataw mal-ambjent, Aħna nirrelataw magħna nfusna, fil-każ tal-bniedem li jemmen f'Alla, tal-bniedem li jirrelata ma' Alla. Jiġifieri, naħseb jiena dak li nkun qed infittex bil-poeżija, forsi bla ma naf, huwa li tinfetaħ tieqa fuq is-sens tal-ħajja u fuq is-sens tar-realtà li aħna ngħixu u nagħmlu esperjenza tagħha, għax kollox huwa misteru. Se nagħżel li naqra poeżija mhux mill-pubblikati, imma poeżija li ktibt fi Frar ta' sena ilu, 8 ta' Frar ta' sena ilu. Li semmejta Numen Mentis. Min inti li tiġi kull lejl iżżurni fil-ħolm li jinbet mirqad tqil u fond Iddur fl-isqaqien tal-ħsibijiet imrekkna ġo moħħija jien. Teħodni f'mergħat u ġrajjiet mistħajla li tinsiġhom biex tkellimni bi sħiħ. U ttaffi l-uġigħ ta' ruħ li qalbietha abbiss imberraħ bla qies. Tmellisli xuftejja b'subgħajk li jgħaddu ħfief fuq ġismi mitruħ Iħalluni mdiex u dlonk imriex, mistenbaħ se nqum. Nistħarreġ proprju dawn il-proċessi li jiġru fina. Però ma nħobbx noqgħod fuq l-astratt, għandi poeżiji astratti ħafna, għandi poeżiji minimalisti ħafna, ta' kelma għal kull vers, u tispiċċa fix-xejn fix-xejn, bil-full stop bil-punta fl-aħħar. Imma ukoll nieħu biex ngħid hekk, aspetti li ġejjin konkreti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, mill-esperjenza umana ta' kuljum, jien naf, in-natura, l-oġġetti li aħna nirrelataw magħhom ta' kuljum, u dawn għalija jsiru, biex ngħid hekk, oġġett materjali jew realtà materjali li ssir simbolika ta' xi ħaġa li hija wisq iktar profonda, wisq iktar għolja. Però iva, nammetti li huma il-proċessi ġewwinija tal-bniedem, kif ngħixhom jiena għax fuqi nista' nitkellem, imma naħseb li l-bniedem id-dinamika tiegħu ta' kull wieħed u waħda minna bejn wieħed u ieħor hija jekk mhix l-istess imma tixxiebah u allura eħe, d-dinamika tal-proċessi interjuri u ġewwinija li jaħdmu ġewwa fina Riflessjoni fuqha mbagħad taf tkellem persuni oħra, jiġifieri kien hemm persuni, jien qatt ma ħassejt li jien poeta, jiena ppubblikajt l-ewwel ktieb tal-poeżija tiegħi, L-Azzarda nsejħilha poeżija, il għaliex Mario Azzopardi, Alla jaħfirlu, u Walid Nabhan, kellhom okkażjoni jaraw xi kitbiet tiegħi u ħeġġuni biex nippubblika l-poeżiji. Mela ħa naqraw poeżija mill-ktieb Meta r-ruħ tindbiel fid-deheb, il-poeżija Għada li tiftaħ din dan il-ktieb. Ħajbura ħsibijiet titħarrek mar-riħ f'moħħ infinit ikħal smewwiet. Nixxiegħa t'ilmijiet tmellisni kif jien wieqaf b'għeruqi Fil-qigħan merqin, dvenvin l-irwiefen ipespes fis-smigħ tal-kewn li medi qiegħed mistrieħ.